right eh, zviri sei matraders so on this video ndichange ndichitaura about how i identified this entry randakapinda padenga apa and why ndakazoripinda anditika saka kana uri munyowani pathis channel uruda kuzongonzwawo few things about forex please do subscribe eh, wobaya uh, notification bell so that pandoisa video each and every time unoreceiva notification handiti eh saka hatisononoka rege titise timhanye paprogram right sezvamuri kuona iboom chi 300 h4 handiti ndo time frame andikashandisa chi kuanalyze saka zvakaitika nezvekuti first thing ndaifanira kuona chi trend kuti kufamba sei handiti ndine trend line rangu iri rirapa iri handitika right print rangu rakanaka rakadai ndikuda kuidentifya kuti ndione kuti tinowana sei entry panapa anditi right ndagadzira second right ndaisa matrend lines angu two akadai as you can see kuti takanga tine this first touch this second touch anditika right netrend redu iri saka apa ndandashuwa kuti chi tiri mu up trend since trim up trend pane concept randoshandisa rinonzi rema strong laws nemaweak high handitika right saka zvazvinoita ndizvo unodeo so tine hai yedu iri apa handitika in green iwika high why tiri kuti iwika high yakapwanywa nechi nethis strong law handitika then touya pa high ish iwika high i, i strong law wika high strong law saka kana taona zvinhu zvakadeo so we start to trade the trend kwete kungotrader eh, zvese zvese zvauri kuona nekuti the moment anotanga kutrader zvese zvese zvauri kuona ka uchaluza mari why ndikudaro ngatipindei musmaller time frame handiti ka tichanodhivha muh one muh one medu tichaona kuti tine tumwe tumastructure netumwe tumarejection twataiita se twataigadzirirwa twekurova vanhu mari handiti ka like panapa tikanotisa this zone iri iri handiti eh, edit tikanotisa zone redu handitika right tanotisa zone redu market yakauya ika ikarejecta apa handiti which means kuti umwe munhu aigona kupinda seo achitargeta chi previous law ichi but market yakaita sei yakanorova vanhu nechi move iri handitika right saka unenge uchitrade against chi the trend unotorohwa zvemashuwa shuwa handitika ndo metsi dzaicha dzaitika toya futi panapa apa anomuona market yakaita ngiri kugadzira marejections handiti vanhu vachinonopinda market vaya respecta chi order block iri rapa ri anoa ndo rakanorespectwa apa patrend line patrend line papo yainoita sei yainoita third touch handiti ka right eh, tinonoona first touch yedu second third handiti third touch usually is the chi most powerful chi eh, touch inokonzeresa move rinenge riri very impulsive move handiti sezvamuri kuona move iri zvarakabva raita se zvarakabva raita handiti ka tikarowa chi impulsive redu kubva apa kunobata chi tikarowa impulsive redu kubva apa kuenda kudenga kwanditi ka right so nezuro manje ndakati ndichianalyza ndakaona kuti parowa fake out ishi fake out ish handiti ka why ndiri kuti fake out e, market inenge ichida kubata chi liquidity yevanhu saka liquidity ichabatwa sei handiti patiri kunonobreaka tichibuda chi kunze handiti tinodzoka retest apa tapinda retest vanhu vachapinda mabhai vapinda mabhai vachadzokerwa chi mastop loss avo mastop loss avo ari kupi ari mese muarea umo anomuona ndochi mese dzaiitika right saka market yedu chakazondiconfirme futi kuti chi eh, kuti this move redu ira tiri kuona apa iri iri ifake out ini stop want handitika ndechekunodawo so eh, takanopinda musmaller time frame let's dive into m15 handitika right tichaona market yedu kuti yakacreata kaflag aka kari apa ka kaflegi kedu aka tine po anditi twataita this move iri twataita break saka this becomes chi our flag flag ichi icontinuation pattern continuation pattern ichi yemove iri mutemo wedu unouziva kuforex kuti move kubva apa kunosvika apa handiti ndoratokakuleta tikabreka kubva apa kunosvika somewhere uku handiti ka right kana usina kuona usiri kunzwisisa zvandiri kutaura apa unofanira kuzotsvaga vhidhiyo randikaita rekuti how to trade pachi maflags so tadaro mai ndakava ndaziva kuti chi eh, takuda kuno ita kuti vanhu vapinde market yoda ita kuti vanhu vapinde chi maseo handiti wona saka move parikarova here vanhu vakapinda chi maseo handiti since isini ndiri kuziva kuti iup trend andakupinda chi seo handiti ndakadzokera kutime frame kwangu kuhombe uku ndabva ndadzoka kumabasics eforex support and resistance handiti ndagaya mabasics angu support and resistance ndakanoona previous high yatanga tabreaka zondi rachona nderipi ndo iri zondi redu rakanakanaka iri handitika right mwari kudenga chitisira zvakanaka muzondi mangu umu ndamirira entry kuti ndiite sei ndiwane kupinda ndinodive into smaller time frame handitika right rega ndimbodeleta chi chinhu ichi since maona zunda redu takanoona panapa panapa kuti market yakaita sei handiti ndobva yai bva yasoita zvayaiita right zvakanoitika ndizvo unodai panapa market yanga yakugadzira chi reversal pattern handiti reversal pattern iri muzoni medu mimwe handiti ka tanga tabreaka chi support zone which mean tanga tabreaka nekirini resistant saka by default ranga ratena into support saka market apa painenge ichiita sei ichitry kupenetrata chi zoni redu but yakabva yano fail akuita se kupenetrate handiti liquidity ibva yambogrebwa grebwa apa saka ini ndazoita ndiwane entry iri ndazopinda chii smaller time frame m10 handiti mum10 mangu ndanoona ichi chipeteni ichi ichi chipeteni changu chiri apa ichi aka handitiya aka kari kuita kunge ka kapenent kana kuti katriangle saka moment ya yakanga kachigadzirwa handiti ndadiver into smaller time frame m5 m5 no ndaona zveshuwa kuti chii maketi yangu apa yakugadzira ita sei kumuvha mudenga why ndati maketi iri kugadzira kumuvha mudenga tiri pachii pa pasupport zone pedu handiti yanga iri previous resistance maketi yedu ya vanhu vari kupinda machi mabayi nemaseu vachirwidzana rwidzana but on the long run zvatiri kunoita panapa handiti maketi iri kuda kuendera vanhu vapinda chi patrade ndi iri handitika nevane mastops avo vari apa handitika then ida unotrepa vamwe vanhu pachi patrend line panapa after ipapo zvikafamba zvakanaka tichaita sei chaendera maaiz ayo andimaona ndochi zvaita kuti ndise ipinde entry rangu so kana ndapinda chi entry rangu apa zvakanaka naka saka ndamuvha stop loss yangu into chi 50 dollars anditika ndiri kuona kuti market yangu iri kufamba sei eh, tikatarisa panapa tikaita zoom in kudai anditika toona kuti iam holding in 243 dollars handiti ndatanga neaccount yanga ine yanga ine 80 something dollars because unozvi rega ticheke kuti yamumari saka ndo zvaita ndiite sei ndipinde entry iri saka kune vaonawo vhidhio rino rwabatsirika please do hit the subscribe button e eh, mupinoncome section kana mune zvamuda kubvunza kana zvamuda kunzwisisa handiti ka tosangana panext video